Straeon Nos Da, Sali Mali. Mentro, gan Heledd Cynwal. Mae Dumplen Malwoden yn falwoden arbennig iawn. Mae'n annwyl, caredig ac ofalus. Does ganddi ddim byd cas i'w ddweud am neb ac mae'n meddwl y byd o bawb. Ond fel nifer ohonon ni, mae yna rywbeth y byddai Dumplen Malwoden yn hoffi newid amdani hi ei hun. Mae hi'n ofnadw o swil ac yn nerfus iawn am fynd i lefydd gwahanol a chwrdd â phobl newydd. Gwell ganddi aros yn y tŷ na meddwl am fy mas i ganol criw o ffrindiau. Wrth iddi sipian yn ofalus ar ei chwpaned o de, a chnoi'n araf ar ei thost a mêl. Dechreuodd teimlo'n drist wrth feddwl am yr holl bethau y byddai'n eu colli achos ei swildod. Dwlen i gwrdd â'm ffrindiau. Meddai Dwmplen yn dawel fach i'w hunan un bore yn ei chartref clyd. Ond well i fi beidio â mentro mas. Wrth glirio'r llestri brecwast, clywodd Dwmplen Malwoden sŵn rhyfedd y tu fas i'r drws ffrynt. Beth yn y byd oedd yno? meddyliodd. wrth iddi llithro'n araf i mewn i'r gegin. Clywodd y sŵn eto, dipyn bach yn uwch y tro hwn. Agorodd y drws yn araf, araf, araf. A chyn iddi cael cyfle i ddweud neu wneud unrhyw beth, gwibiodd rhywbeth heibio iddi a llenwi'r tŷ â sŵn byddarol. Roedd ei chalon yn ei gwddf, ei cheg yn sych grimp, a'i chragen yn crynu. Beth sydd yna? meddai Dwmplen a'i llygaid fel soseri. Mentrodd tuag at y lolfa. Rhoddodd ei phen drwy'r drws. A beth oedd yn aros yng nghanol y stafell, yn wên o glust i glust a'i gynffon yn siglo'n wyllt, ond y ci perdaf ac annwylaf a welsoch erioed. Ci bach neb! gwichiodd Dwmplen. Beth wyt ti'n neud fan hyn? Ond roedd hi'n gwybod yn iawn pam i fod yno. Doedd neb i ofalu amdano. a neb i'w gadw'n saff. Wel, well i ti aros gyda fi am ychydig, meddai'r falwoden, a gwên ar ei hwyneb. Rhoddodd ddŵr a bwyd iddo, a brwsio'i flew yn ofalus a thyner. Ar ôl sawl awr o chwarae a chwerthin, dechreuodd ci bach neb, gyfarth a chyfarth a chyfarth! Ar ôl crafu phen, yn trio deall beth oedd yn bod, deallodd Dwmplen beth oedd y ci ei angen. Rwyt ti eisiau mynd am dro! Gan gofio bod Dwmplen yn swil, roedd hi'n poeni am orfod mynd i'r pentre a siarad â phobl. Ond roedd ci bach Neb yn dibynnu arni. Rhoddodd dennyn am wddf ci bach Neb a mynd ag e i lawr i'r pentre. Ar ei ffordd yn ôl, fe welodd Jaci Soch yn cario powlen pysgodi'n air. Ac yn y bowlen, roedd i ei ni fel anwes, plop. Braf dy weld di, Dwmplen! meddai Jackie Soch. Mae'n ddiwrnod y sioe heddiw! Ry'n ni'n mynd i gystadleuaeth anifail anwes y flwyddyn a Plop sy'n mynd i ennill. Am gyffroes? meddai Dwmplen. O, dewch gyda ni! meddai Jackie Soch. Bydd llawer o bobl yno? gofynnodd Dwmplen. Bydd y lle yn llawn dop o bobl, anifeiliaid, llysiau, blodau o bob lliw a llun, a bwrlwm, meddai Jackie Soch. Dim diolch, meddai Dwmplen. Well i ni fynd adre. Dyna ti de, meddai Jackie Soch, a cherddodd i ffwrdd gan gario'r bowlen yn ofalus. Yna, dyma Dwmplen yn cwrdd â Nicu Nacu yn cario fflwffen y gwningen. Rydyn ni'n mynd i'r sioe i roi cynnig ar gystadleuaeth anifail anwes y flwyddyn, esboniodd Nicu Nacu. Dewch gyda ni! meddai yn gyffro i gyd. Y tro nesaf falle, meddai Dwmplen. O pob lwc! A dyma hi'n dechrau llithro adre gyda ci bach neb ar ei denyn. Roedd yr hen darw a'r pry bach tew hefyd ar ei ffordd i'r sioe. Roedd y pry bach tew yn cario'i degan, Arthur yr Arth. Y, ydy teganau yn gallu cystadlu yng nghystadleuaeth anifel anwes y flwyddyn? gofynnodd Dwmplen. O, o, dwi ddim yn gwybod, atebodd y pry bach tew. Ond dwi am fentro. Wyt ti? Siglodd ddwmplen ei phen yn drist. O, does gen i ddim anifel anwes, meddai'r hen darw. Ond dwi eisiau mynd i gael sbort a sbri gyda fy ffrindiau. Wrth i dwmplen droi i fyn am adref, dechreuodd ci bach neb gyfarth a chyfarth a chyfarth eto. O fedrai ddim mynd i'r sioe, ci bach neb, meddai Dwmplen wrtho. Dwi'n teimlo'n rhys, Wil. Ond tynnodd a thynnodd ci bach neb ar ei dennyn a llusgo Dwmplen nes ei bod hi'n llithro'r holl ffordd i'r sioe, gan adael llwybr sgleiniog ar ei hôl. Pan gyrhaeddodd y sioe, gwelodd i Sali Mali. O, Dwmplen! meddai Sali Mali yn wên o glust i glust. Dwi wedi gweld dy eisiau di. Croeso! Mae'r gystadleuaeth ar fin dechre, a fi yw'r beiriad! Roedd Dwmplen yn rhy swil i ddweud wrthi, doedd hi na ci bach neb am gystadlu. Roedd yr hen darw yno, y Pry Bach Tew, ac Arthur, Nicw Nacw a Phlwffen, a Jaci Soch gyda Plop y Bysgodyn Aur. Erbyn hyn, roedd Phlwffen y Gwningen wedi gweld moronen flasus iawn yr olwg ar un o'r stondinau. Roedd yn sboncio dros bob man gyda Nicw Nacw yn rhedeg ar ei ôl. Penderfynodd Plop y Pysgodyn Aur ddangos ei hoff dric i Sali Mali. Ond yn lle chwythu swigod yn y dŵr, chwistrellodd ddŵr i ganol i'w hwyneb. Pan gyrhaeddodd Sali Mali ddiwedd y rhes o gystadleuwyr, gwelodd Dwmplen yno'n mwyddo pen ci bach neb. Esboniodd Dwmplen fod ci bach neb wedi cyrraedd y tŷ a'i bod hi wedi bod yn gofalu amdano. Eisteddai ci bach neb yn dawel wrth ochr Dwmplen. Wel am gi da! meddai Sali Mali yn dyner. Ci bach neb enillodd wobr anifail anwes y flwyddyn yn y sioe, ond cafodd Dwmplen wobr hefyd. Hi enillodd wobr tywysydd y flwyddyn. Roedd pawb ar eu trad yn curo'u dwylo ac yn gweiddi, Hwrê! Er bod Dwmplen yn dal i deimlo ychydig yn swil, roedd yn hapus ei bod hi wedi mentro i ganol bwrlwm y sioe. A diolch i ci bach Neb, llwyddodd Dwmplen Malwoden i ddod allan o'i chragen.